Бу биэрии бастыҥ хомустаах оскуолатыгар үлэлээбит Саха Республикатын түөлээх учуутала Феодора Яковлевна Федотова «Удивительная рядом» диэн авторскай проегын салҕыыр сыаллаах ыытыллар. Биэриибитигэр нэһилиэкпит ураты үлэһит дьонун-сэргэтин олоҕун сырдатыахпыт. Биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр ыалдьыттыыр Нам улууһун бастыҥ хомустаах нэһилиэгиттэн төрүттээх киэҥ туттар биир дойдулаахпыт, ураты идэлээх Владимир Константинович Бурнашов Владимир Константинович, бэйэҕит тускутунан билинэриэххит дуо? Үтүө киһи буолан биир дойдулаахтарбыт билигин бастатан туран махталбын тириэрдиэхпин баарбын мин Нам улууһугар төрөөбүтүм Первый Хомустаахха оҕус сылларым оскуола үөрэммит сылларым ааспыттара мин элбэх оҕолоох ыалга төрөөбүтүм тохсус оҕонон Түөт эдьиийдээх, түөт убайдаах этим. Онон куруукнаах тапталга улааппытым. Билигин бары таптыыр, көрөр-истэр этилэр. Ийэм Анна Дмитриевна Бурнашова, аҕам сэрии бүтэрээнэ Константин Константинович Бурнашов. Хомустаах оскуолатыгар үһүс класстан онус кылааска да үөрэммитим. Онно наһаа үчүгэйдик ааспыттара. Учууталларбар улахан махталбын тириэрдиэхпин баарабын. Наһаа элбэх тематическай мероприятие бөҕө буолар этэ. Особенно Анна Яковлевна Семенова нуучча тылыгар ыытар этилэр. Уонна үрдүк суолталаах лыжный переходтар буолаллар этэ. Тематическай Чөркөөххө саһыл сыыга баран кэллэр этибит. Ону Дьячковский Иван Ионович

даже училище үөрэнээхтахпына методическай оннук маннык үчүгэй литературнай кинигэлэри почтанан ыытар этэ оскуола үөрэнэ сылларбытыгар учууталларбыт биһиэхэ бэйэлэрин оҕолорун кытта сыһыаннаһаллар этэ наһаа биһи иннибитигэр ыалдьар этилэр ону хорҕоттуу баар биһи мэликтик сылдьан өйдөөбөтөхпүт буолла билин кэлин ону наһаа киһи өйдүүр эбит Бу биһиги үчүгэйдик үөрэнэн, оскуолатын бүтэрэн, үчүгэй үөрэххэ киирбит тубар үчүгэй дьон буоларбытыгар наһаа баҕараллар эт. Ону мин наһаа өйдүүбүн билигин. Махтал буоллун. Итэҕэтин хайдах уонна тоҕо талбыккытый? Онтон үһүс кылааска үөрэнэ сылдьан ол үһүскэ дылы туох бартын тиһиргиир этим мин сэрии сэптэринэн, танкаларынан, массыыналарынан, самолеттарынан бартан тириэкитин, онтон үһүс класснан хайдары барта уларыйан хаалбыта, только самолеттар буолан хаалбыт. Авиация эрэ темата мин интириэһиргиир этэ. Телевизорынан көрдөрдүннэр, журналга түбэстим, самолет халлаанын аастын, ону бартын көрө-истэ сатыыр этим. Даже ити расписаниенан бу самолет манна барыахтаах диэн көрөммүн, ити бу самолет Баатаайга барда, бу самолет Тиксигэ барда диэн даже ону билэр этим. Онно тириһиргиир этим. Атака оскуола сылларыгар моделизмнан дьарыктанар этим. Бэйэм самолет хомуйар этим. Көтүтэ сатыыр этим. Онно бартыгар сороҕор табыллар, сороҕор табыллыбат. Элбэх журналлар хаһыаттары сурутар этим. Онон аан тириэнэй статьялар, комментарийдар баар буолааччылар. Оскуоланы бүтэрээт даҕаны ахсаҥкам сыана мин үчүгэй буолан сразу Славянское авиационно-техническое училище гражданской авиации киирбитим. Онно бэйэм отон бэйэбит айаннаан тиийэр этибит. Билиҥҥитэ Восточная Украина, Донецкая область, город Славянск. Ону Москва нөҥүө поеһынан, ханнары самолетунан бэйэм айаннаан тиийбиптэн наһаастаммытым. Барыта бэйэм баҕам санаам этэ, ол иһин Олох бырааһынньык курдук этэ. Тиийбитим, онно бэйэтэ байыаннай училище курдук этэ, казарма олорор этибит. Барыта интэриэһинэй, барыта наһаа үчүгэй этэ. Онтон авиационнай училищем бүтэрээт даҕаны распределение буолбутугар, ону миигин бастаан Красноярск индикыты курдук этилэр. Ону мин сөбүлээбэтэҕим. Бимина Дьокуускайга бу Якутскай аэропордугар дьоммуттан чугас сиргэ талаһар этим. Ол иһин бэйэм кэлэммин манна көрдөһөммүн, миэстэ таһартараммын, авиационно-техническэй базаҕа кэлэммин үлэҕэ киирбитим. Ол киирэ онтон киирэн бараммын икки сыл курдук авиатехниканы үлэлээбитим. Ангарга уонна ити авиационно-техническэй базаҕа ол үлэлии сылдьаммын син биир көтүөхпүн наһаа баҕарар этим эбэтэр летчик эбэтэр бортпроводник эбэтэр борт инженер борт механик да борт оператор да оннук иһин бир көтүөхпүн баара этим ол сырыттахпын аны набор буолбута служба бортпроводников диэҥҥэ ол онно баран анньыспытым онно ол конкурсааһынна киирбитим ол онно киирэн бараммын күн бүгүҥҥэҥин ол службаҕа үлэлиир сылдьабын бастаан киирэн баран ан двадцать четыре үлэлээбитим ол үлэлии сылдьан бэйэлэрэ туох эмиэ курс курдук ыытаннар тусто пятьдесят четыре көһөрбүттэрэ ол амтала эти улахан маршруттарга сылдьар буолбуппут Краснодар, Ташкент, Москва итинник ыраахтарга тиийэр этибит. Онтон Хотору Оспуона старший оҥорбуттара. Ол ата сылай бригаданы дьаһайаҕын, хонтуруоллуугун, кинилэр үлэлэрин кэтээн көрөҕүн. Онон бу кэнники уонча сыл буолла быһылаах инструкторынан талбыттара. Онтон да билин Муравьевник инструкторынан үлэлии сылдьабын. Билигин көтөр бу иннинэ Боинг семьсот пятьдесят семь этэ, билигин Боинг семьсот тридцать семь самолёкка көтө сылдьабыт. Ханнык дойдулара хабан көтөҕүтүй? Оттон биһиги авиакомпания элбэх дойдуларга сылдьар. Холоро Москваттан онно туспа звено үлэлиир. Онно баран эмиэ бэрэбиэркэлээччибит. Ол холоро Москваттан биһиги Европа государстволарын хабар эбэтэр Турция, Египет этиттилэрин. Антон Дьокуускайтан биһиги Южнай Корея көтөбүт, Сеул куоракка, Кытай хас да куораттара көтөбүт, Японияҕа сылдьабыт уонна Филиппины туох Чартаны рейс баар буоллаҕына көтөөччүбүт уонна туох Таилаҥҥа эмиэ барааччыбыт. Сылга саамы элбэхтэ көппүт чааскыт? Саамай элбэхтэ аҕыс сүүс чаас буолара буолуо. А так уопсай налетум миэнэ барыта он биэс тыһыынчаттан тахса буолла. Бу үлэлээбит сылларбыттан аахтахха. Ол ата сан норма диэн баар ыйга да баар уонна сылга да баар. Ол аҕыс сүүс чаастан ордук көтүһүөхтааххын. Ол ата медицинскэй өттүттэн оннук нормалаан ограничение бар. Ол иһин саамай улахан көппүтүм аҕыс сүүс чаас. Рейскэ көтүүгэ хайдах бэлэмнэнэҕитий? Онтон службабытыгар тиийэбит. Холоро рейскэ за два часа диэн. Холоро тоҕустуу көтөр буоллаҕына хассардаһыттаах дьабаар буолабыт. Уонна бары мустан бараммыт предполетный брифинг диэн ыытыллар. Ол аата старший борфоник барылын хомуйан баран сначала тас көрүҥнэрин көрөр. Бу форменный формаларын нарушайдабатахтар дуу диэн уонна туох бар докумуоннарын беребеккилилер ол эбитер загранпаспорт пропуск медицинский книжкалара свидетельствоин барда сөп буолуохтаах ол онно холобура биремит нюанс септубеспер плана имеет полное право отстранить от рейса ол ата бу киһи рейске көппөт

хас биирдии киһи бэйэтин зонатыгар туох эппиэтинэһэ баарын бартан бэрибиэккэлиир. Онно ол барда үчүгүрэ буоллаҕына старший полковникка сигнал окей берер, оччара бу самолет допуска отон көтөр пассажирдары аҕалыҥ диэн сигнал берэллэр. Рейс барда үчүгүрэ барар. Ол рейс бүттэҕинэ эмиэ оннук же в обратном порядке старший борпроводник барыларын хомуйар уонна хомуйан баран эмиэ туох минустаахтан туох плюстаахтарын барытын ырыталлар бэйэ-бэйэлэригэр пожелание дуу эбэтэр туора замечание бар ону этэллэр уонна окончательное задание толоруллар ол толорулунана бидде бу рейс түмүктэннэ диэн буолар уонна естественно барыларыгар бу хас час көтпүппүтүн этэллэр. Холоро Москваттан Дьокуускайга да алта час отут без көппүк буоллахпына, оны бу лед, налет засечный рейс шесть часов тридцать пять минут диэн этиэллэр. Онон холоро бу биһириэспит түмүктэнэр. Пор проводник идэтигэр ханна үөрниэххэ сөбүй? Онтон ити идэҕэ элбэх сиргэ үөрэтэллэр. Красноярскайга баар, Новосибирскайга центрдар баалар уонна элбэх центрдар Москваҕа, Санкт-Петербурга бааллар. Онно туртарсан киирэн үөрэнэн бу дэни ылыахха сөп. Туттарсан баҕалаах оҕолорго тугу баҕарыа этигитий? Онтон бастатан туран, самое главное доруобуйа. Бастаан отон кастинг биллэриллэр холобура Якутия компания. Онно оҕо баҕа кэлээччи, туох бэйэлэрин баҕа санааларынан кэлээччилэр. Онно холобура уон миэстэҕэ ну, предварительно биһэн оҕон ылааччыбыт. Онно ол ылан бараммыт, кинилэри сразу медкомиссия баралларыгар направление биэрэбит. Врачебно летно-экспертная комиссия диэҥҥэ. Он онтон холобура ол биһэнтэн уончарык яаччы холобура эһэ үксүлэр ол медкомиссияны кыһан ааспаттар. Ол интен доруобуна көрүннүөх ханаада уонна Баҕа санаа уонна самое главное это үөрэх буолуон наада. Желательно омук тылын билэр буоллахха ол өссө үчүгэй. Английский тыл биһиэс основатыгар бар. Үөрэнэрбитигэр тим буойуннарга айырбастар көтөр буоллаххына основополагающая тылбыт английский. Туох баар да терминология барыта английскийдии. Ол иһин онна тас дойдуйан баран стажировка алынарым буоллахпына барыта ол английскай тылынан ааһар ол иһин онно баазалаах онно оннук тылынан быһаарсар буоллахха өссө үчүгэй оннук сүгэр биһиэхэ туох үрдүк үөрэхтээх оҕолор кэлээччилэр тыл тылы бүтэрбит тыл факультетин бүтэрбит оҕолор олор конечно үлэлииллэргэ чэпчэки буолар Владимир Константинович дьиэ кэргэҥҥит туһунан кэпсиэххит дуо Так, мин кэргэннээхпин, кэргэним аата Вера Васильевна. Кини Хомус музейга научнай сотруднигынан үлэлиир. Төрүтэ Өлүөхүмэ, Өлүөхүмэттэн төрүттээх. Икки оҕолоохпут, Илья диэн улахан уолбут уонна Арина диэн кыра кыыспыт иккиэн икки сүүрбэ үс оскуола үөрэнэллэр, үөрэхтэригэр үчүгэйдэр. Ону таһынан үөрэх таһынан элбэх кружоктарынан, секциянан дьарыктаналлар. Илья научно-биологическай оҕус направлениенан барбыта. Сайын Өлүөхүмэҕэ баран оннук-маннык үөннэри, көйүүдэри хомуйар, оттору-мастары уонна манна кэлэн дакылаат оҥорон онтукатын дьарык көмүскүүр. Онта Карина хорга фортепиано уонна бэйэтэ сөбүлээн кружоктары сылдьар. Анна сайын аайы хоролоругар тахсаннар, хоро өлүөхэ бараннар сайылыыллар. Онно баран дэриэмнэ үлэтин айылҕа айылҕа туох баар кэрэтин бартын билэн кэлэллэр. Үлэҕит таһынан тугунан дьарыктанаҕытый? Аата свободное время иһин баар буолааччы. Ол кэмҥэ аттаран холоро мин бассейҥҥа сылдьарбын сөбүлүүбүн. Ону таһынан бириэмэм көһүннэҕинэ катокка сылдьарбын сөбүлүүбүн. Уонна культурно-массовай мероприятиеларга үчүгэй концердэр арыйан буолар буолахтарына обязательно сылдьа сатааччыбыт. Уонна үчүгэй киинэлэргэ. Владимир Константинович, интэриэһинэй кэпсээҥҥит иһин эһиэхэ махтал уонна дьикти кэримин туолар диэн биэрии өйдөбүнньүк бэлиэтин туттарабыт.